Vanhu vakawanda pane pamuri kubhaiza mushure mekunge matipirwa chinhu nasomeone. Pane zvinhu zvausingafaniri kuita kana mumwe munhu akauya achikuudza tip kana kuti akauya achikunyevera nezvechimwe chinhu. Chinhu chekutanga chausingafaniri kuita kuudza munhu kuti nhingi anga achiti zvakati nezvako. nekuti nometa kuti unoda munhu iyeye zvakadii kana kuti nometa unotrusta munhu iyeye zvakadzama sei pasi pano pezuva hapana munhu anonzi nhingi haangambondiitire zvakati kana kuti nhingi haangambondidaro munyika mazuva ano vanhu vaipa vanhu vari kuchera musana yevanhu vakavabereka vanhu vakawanda vakadonhedzwa nehama dzavo vanhu vakawanda vakanyudzwa nemalife partners avo and vanhu vakawanda vakanyudzwa mumadhaka neshamwari dzavo chaidzo chaidzo saka iwo kana uchinge watipirwa chinhu ndapota usaudza munhu iyeye nekuti one wakutomungwadza munhu iye achatochinja strategy ende achatoupgrada strategy zvekuti hauchazombofi wakazvibata futi ende kana yanga iri nyaya yemamarriage issues ndo paya paya paanochienda kuna gogo vaye vaya obva ati gogo mupfira uyayo wandaa ndakaramba wamaiti unopusisa munhu anenge akungorara pese pese nekubasa aiwa chindipai iwo wanda ndakaramba wamaiti uri dangerous nekuti haa mhene yangu ndiri kuona kuti yakuda kuzomuka yakuda kuzongwara saka unongwadza munhu iwewe chingodzidza kuanalyza information yawapuhwa iyoyo kana waona iri yemanyepo unongoisiya yakadaro kana waona iri yechokwadi ndeyechokwadi usaudza munhu nekuti pane dzimwe information dzinoda two years kuti chokwadi chacho chizobuda pachena saka iwe uchingogara neinformation chingodzidza kuneutiliza information usaudza kuti vanhu vari kuti zvakati zvakati nezvako kana kuti hee ndakazoona kuti vaya nenyepera aa iwe uchingogara neinformation waona kuti manyepo chingonyarara nayo waona kuti ichokwadi unenge watobatsirikanawo the fact yekuti unoda munhu nemwoyo wese kana kuti unomutrusta nemwoyo wese hazvireve kuti munhu iyeye haatadzi kukuitira zvinhu zvauri kunyeverwa nezvazvo saka chingova neutral ende usafumura hapwa chechi 2 chausikafaniri kuita usaita kuti munhu ari kukuudza information aregrete kana kuti asazodzoka mangwana nometa munhu iye ari kukuudza information dzinoita sekunge kuti hadzina basa mupe mukana wokuti arambe achikuudza information panapa handisi kureva nezvemakuwa makuwa haana basa makuwa haana dhiri asi ndiri kutaura nezvemunhu anenge achikuudza information nezveupenyu hwako kana kuti zviri kurongerwa iwewe zvausiri kuona kuti mukoma wangu maizviziva here kuti vananhingi vari kukurongerai zvakati kana kuti maizviziva here kuti pakambani yenyu pari kuitwa zvakati nezvakati munhu iyeye muise padhuze mupe mukana wekuti arambe achikuudza information nekuti chero ari kutaura marara pamarara 9 aari kutaura maybe rechi 10 achava nemashoko anokubatsira achauya nemashoko anokuyamura mazoona hazvisi nyore kuona munhu anoshinga kukuudza nezvezviri kuitika muupenyu hwako vakawanda vanongonyarara vachitoona kuti life yako iri kukanywa uri kuitirwa utsinye vakawanda vanenge vachitonyarara vachizviziva saka ukaona munhu anoshinga kukuudza ka usamurasisa usamukanya ndofunga maunzi kusazva ndiri kutaura nezvazvo panapa paanokuudza anonzi nzi chingorasa wakamirira information inobatika yaachazoyana nayo one day nokuti pana patisi kutaura nezvemakuhwa asi tiri kutaura nezvezvinhu zvinenge zvichiitika kwauri maybe munhu iye anoswera nevanhu vanokunyeya kutengesa kana kuti kutengesa kwaanenge achitoita kunogona kubatsira iwewe achitotengesa vanhu vaanoswera nawo vanenge vachitaura zvakaipa pamusana peupenyu hwako saka usamutuka mupe mukana wekuti arambe achikuudza information yakakosha asiwo usanyanya kumuswededza padhuze nekuti kuna vanhu futi vanogona kupinda mulife mako nekuda kwekukuudza information yekunyepa vachida kuya padhuze newe saka bhalanzisa i think wanzwisa zvandiri kutaura